אגען נאר אין נשמה לכם צו די גאנצע עולם נאכאמאל אין די גאנצע וועלט וואס וועט אויסהערן די שיר אדער ביינאכט אדער מארגען אדער אנדערע טאג אם ירצה השם מיין נאמען איז יודא אריה שווארץ און איך געב א הילכות תפילה שיר פאר די עולם די גאנצע ציל פון די שיר איז צו וואס צו ענקאוראדזשען מענטשען צו לערנען די שלחן ערוך, צו לערנען די הלכות פון תפילה, און פאר די גבאים און די רבנים צו אויך חזר'ן די הלכות מיט די ציבור, אזוי יעדער וועט בעזהשי ת זען אז מען מוז אויפהערן צו רעדן און דאווענען, מען מוז קומען צו דאווענען צייט ביי צייט אונז. מ'האט שוין גערעדט אפאר מאל וועגן דעם אין אנדערע שיעורים, היבא נאכט איז יעצט שיעור נאמבער צוועלף אין די שיעור, און יעדע אנדערע שיעור די פאוקוס איז מ'לערנט פון א ספר וואס הייסט פון ארחות יושר פון רבי חיים קנייבסקי זצל, און די אנדערע זאך ערציען מיר אונז מער אויך צו א מעשה פון א פסח קראון, אונז האלטן אין ארחות יושר ביים מיט תפילה, די היינטיגע שיר איז א מורא'דיגע שיר, וואס מען דארף ממש אריין רייסן די ביינער פאר אלע אלע אידן, נישט קיין חילוק וואו מען קומט, צו ס'איז א ספרדישער, חסידישער, ליטווישער, אמעריקאנישער, בעל בתישער, נישט קיין חילוק, ר' חיים קניבסקי ברענגט אראפ אסאך מקומות ווי מען טאר נישט רעדן ביים דאווענען בכלל, און טאמער מען רעדט יא אז ס'איז גורם ווען מען סוי סוי יעצט גיימער גיימער מען יעצט לערנען וואס פארוואס טאר מען נישט רעדן טאקע ביים דאווענען אקעי לאמיר לאמיר לאמיר פארלערנען מדבר דברים בתהלים וואס איז קנסס ס'איז ממש דברים בתהלים שטיסן אין די בית הכנסת און א נצרכי מצוה, דער מענטש איז נישט קיין נצרכי מצוה, דאס מיינט, וואס הייסט א צרכי מצוה, ווען ער גייט באדארף דארף פרעגן איינעם צו צו גיין צו די עמוד אדער עפעס טוהן פאר די עליות, אדער צו העלפן מיט מיט מיט דאווענען, דאס קען מען יא, אין די אין געוויסע פלעצער, אבער סתם דברים צען צען קען מען שמועסן און מאכן א קופקע, אדער צו מאכן א גאנצע סאושעל קלאב, ווי מען זאגט אין ענגליש, היא עושה גמר, ס'איז ממש א עושה גמר. ומבואר בשכו נח סימן קיף ני נב סעיף א', ואין שם במשך בריאה שהחמיר מאוד בזה. ס'איז אויך אויף דאס אריינגעפאקט פונקט אין שכו נח סימן אין סימן קיף ני נב סעיף א', עס איז אויך איינגעפאקט אין משך בריאה שהחמיר מאוד בזה, וואס וואס ממש ברענגט אויף די גרויסע חומר אין דעם. און בפרט בשעת תפילת חצות השץ, דאס איז ממש ממש בפרט, אמת ווען מען דאווענט און ספעשעל אויב איז נישט שליח ציבור זאגט איבער די שמונה עשרה, די עשה בשלחנך סימן קכ ד, די גדול בין הנסוי, וואס מיינט גדול בין הנסוי? דאס הייסט עס איז א גרויסע זון זון צו צו צו טראגען ארום. ווי נאך? כוס תורה וקדש, טאר איך נישט רעדן ביי כוס תורה און קדש אויך נישט, אין מקומות שמבואר בשולחן ערוך שאסור בדיבור, און אויך אין די שולחן ערוך, און אז זאגט אין אנדערע אנדערע פלעצער ווי די שולחן ערוך הייסט מען זאגט מען זאל נישט רעדן, שאין שם העתר בזה, נישטא קיין שם העתר. בכלל ובכלל וחלילה זלזל בזה ס'איז ממש ממש ממש מ'טאר נישט טאר נישט זיין לאקס מ'טאר נישט טאר נישט זיין רואיג אין זיין זאכן משום שהרבה אנשים זלזלן בזה פארוואס ס'דא דא אסאך מענטשן אין שול די שונא ווי איך דארף אויך אויס ס'דא פלענטי מענטשן וואס קומען אין שול מ'מאכט קיפקעס און מ'שמועסט זיך אויס. פאר הודי פאר הודי זאל מען אויך שעלן אבער עס ממש חומר מאוד זאל אויפהערן אין דאווען ביי הודי שוין דער מען קען טין פאר דאווען טו וועל ער ברויך טאקע אבער ווען מען קומט צו הודי טו מען שוין שוין בכלל אין דעם שיר אין דעם שיר בכלל דאס איז עספעשעלי ווען מען קומט בשבת שבת א ווייס א לאנגע דאווענען בערך צוויי שעה, יום טוב קומט יעצט נישט נעקסטע וואך, יום טוב פסח דעי ש איז געגעבן ממש פאר די יום טוב פסח אין אפאר טעג, ווי ש ווי דארף גייט זיין בערך דריי שעה, און דער חילוק איז אויכעט ווי מען זאגט עס ווען מען זאגט יוצרות, דאס גייט זיין א ספעשל שמועס, כ'האף היימישעס הילף נעקסטע וואך פאר יום טוב, מיין היימישעס הילף. באט די באטעם ליין איז ודו און נשאר ביים דאווענען בכלל ובכלל ס'נישט קיין תירוץ נישט קיין חילוק צו מ'וויל אויסגיין אינדרויסן און מ'וויל זיך אויסשמועסן דאס איז א ממש בדיעבד קודם כל ביי עני פארט אוו בילדינג עני עני פלאץ אין די בילדינג זאל מען נישט רעדן בכלל. כי ה' כי אף ה' מיט צי דען ביטען זיי דען? וואס הייסט? פארוואס? קאז קאז זיי מוזן שטיין ביים דין לשם שמים פאר זייער פאר זייער אויפפירונג. ס'ברויך אוועק איך ווייס נישט פונקטליך ווי ס'זאגט ס'איז געזאגט אז איינער וואס איז מקדש

קומט צו אליהו הנביא און זיך געוואגט מיט מיט א אנגעלאדענט גמל א קעמל און און אויכעט עמלק האט געפרעגט צו אים מה גמלים תינם וואס איז די גמלים די קעמלען וואס זענען אזוי אנגעלאדענט אמר ליה האט אליהו הנביא צו געענטפערט א פרוגת למי שמספה בענקלישע לקרישע דאס איז דא די אנגעלאדענט קעמלען איז וואס וואס איינמאל ס'איז גערעדט

בכל בן המד המדבר בהם, איינער וואס טאקע רעדט אין די פלעצער, אויב כוס אומר, די אדער פסוק זאגט אויף אים, ולא אוי סיקרוס יעקב, די וועסט זיך נישט רופען יעקב. בחיי ווי ער פוסק אין משנה מדרש זאל איך אויך געווינען פוסק אין די מדרש דא אין אין משנה ברורה שחכם אחד אין ישראל לתלמידי בחלום אין כסא במצחוי איז א תלמיד החכם איז געקומען צו א תלמיד אין א חלום מיט א ליל פלעק אין זיין קאפ ואמר לו, זאגסט אים שזה עונש לוי מפני שלא ניסה בידי בשעת קדש, ווייל עס איז נישט געווען נזהר גענוג צו נישט צו גערעדט מיטן קדש. געווען ווי שם מספר חסידים, ס'האט אויך אויך געברענגט די משב ק אויך אויך זאגט ביי די ספר חסידים, מעשה במחוסר אחד, די מעשה אין מנחוסר א מענטש שהיה לו חסד אחר אחר במוסד רפואה מאמריקעס, דאס אויף א צדיק האט געזען אנדערע אנדערע צדיק נאכדעם איז אין א אנדערע וועלט זיין פנים איז געווען גרין אמר לו האט געפרעגט ווארום פרעכן די ריקעס וואס דיין פנים אזוי גרין אמר לו האט צו גענטפערט מפני שהיסי מדבר בשו שהשץ אוי אומר וכו' כסמוגה מגובס וסגדל הקהל שומע וואס מיינט עס וואס האט צוגעפער אז ווייל איך ווער גערעדט ווען אין שיך צובה האט געזאגט ביחידים דאס ביך אין באחד ביי ביך זען שבע ביז דאס פארט אין נאכטס ביך זען שבע מגן אבויס איז דאך איז גאנץ אין סוף שאל איך ביי די וועי און פאר זאטיגע זאטיגע נאוט אז מען טאר נישט אפילו אויסרעדן בכלל קיין ווארט צווישן אין ענגליש שמונה עשרה ב און ביי חילי נאכאמאל מען טאר נישט אויסרעדן צווישן שונאיסר ויחילי א קאנער שונא חז י הפוסקים און די פוסקים שרייבן די משאס חזו י שאץ אין ל ע אפילו בספר אפילו בשלחן שס א דאס שוין וויל קוקן אין א ספר ווייל יש אסור בעל דוי אפילו דאס זאגן מענטשן חוץ אין די קאלטשקין און קאלטשקין אין אין ישראל קען מען זיך נישט אויף קיין צען מענטשען דעמאלטס די קאלטשקין בשעת קדש אפילו אפילו קאלטשקין בשעת קדש שאפילו הער ווי די תורה אסר'ט אפילו טראכטען אין תורה איז אסור וצריך על פי דין לעשות אומן קודש שכת זיבער ס'איז על פי דין מ'מוז ענטפערן און מיין מיט די זעלבע קול פון די שליח ציבור לא יבאר מהם טוה זאגן העכער ווי דעם כידוע בגמרא מקרא מבואר בשולחן ערוך זיי ווען אין די גמרא וואס זאגט וואס זאגט ער איז אויך אין משולחן ערוך וגם יש לי זוהר ליידער מא אינעם די חמר מיט אויך א וועגע זיי נישט זיי זיי זיי זיי זיי צו וויסן וואס וויאזוי מען ענטפערט וכן איך מיר חזל וויאזוי דער דער דער חזל מאכט ממש מאכט א חומר אויף וואס אום א יסומה אויף אום א יסומה וואס איז אום א יסומה איינער וואס איז נישט געוויסט וואס א ברכו ער זאגט ענטפערט אום א האט געווען צו לאנג

אויב ער ענטפערט בשעת די שיך ציבור ענדיגט די ברכה. אויף א זייטיגע זייט דאס אויך א גרויסע ענין פאר ווער ס'איז דיין פאר די עמוד, נישט קיין חילוק אויב איז א חיוב אדער נישט קיין חיוב, א בעל תפילה מוז דאווען במסינוס, וואס מיינט במסינוס? במסינוס מען דארף צאלן, אזוי ווי מען צאלט געלט געהעריג ווי א מענטש, טאר מען במסינוס אויך מיין ווען איינער רעדט פון חבר צו חבר. תמיד ווען מען איינער האט געדארפט גערעדט פאר איינס און נאך צו די חב אפגעפיצטערהייט זיי וויל וויל וויל וויל וויל אזוי די חב וואלט בכלל נישט פארשטאנען בכלל ווייל בכלל קאלטשקין איז קאלטשקין מען דארף פון אמער מוז מען דאווענען די זעלבע וועג אויכעט נישט קיין חילוק ווער מה שהיה נעכטן אין נאכט געגאנגען צו א מנין ערגעץ אין א שול און איך האב געזען ביי תפילה ממש אפגעפוצט די שמע ן די האלבע מינוט, ליטערלי די האלבע מינוט, דאס איז געווען דאס איז געווען די פראבלעם, איך האב נישט געקענט מיטהאלטן מיט די משליך ציבור, כ'האב געדאווענט צו שנעל, און איך האב געפרעגט אנדערע מענטשן נאכן נאכן דאווענען, זיי האבן געזאגט אז מען קען מיטהאלטן, האבן די מענטשן געזאגט, האבן די מענטשן נישט געוואלט מודה זיין, זיי האבן אויך געזאגט אז מען קען נישט מיטהאלטן מיט די מיט די בעל תפילה. נאך דאווען בין איך צוגעגאנגען צו איד שיינערהייט, איך זאג א שכח פאר מיין פעטער, מען זאל נישט גיין קיין קיין קינדער, מען קען נישט גיין קיין זין, סארי נישט קיין קיין זין, און איך איך איך איך איך האב דאקא סלאו געגאנגען ביים קדיש אזוי אז נישט קען נישט קען אפפליען די ווערטער, ווייל די אנדערע קדיש רבי זאגט אז ממש נישט קען ווערן קיין אות כמעט קיין אות אחת, ממש אפגעפילטערט ווערטער און ס'איז נישט געווען גארנישט, וואס איז געווען זיין תירוץ? זיין תירוץ איז, ב, נאכן הערן די גאנצע קאמענטס. דאס איז בכלל נישט קיין תירוץ בכלל, מען טאר נישט דאס זאגן, און די מוסר מען זאל עס טאקע נעמען צום הארץ, אז מען זאל דיין ווי א מענטש, און ס'איז די דזשאב אויף די גבאים און די און די רבנים צו מאכן די געזעץ אין זייער לאקאל שולן, מען מוז דאס טון, כפי די שולחן ערוך און די משנה ברורה און די אויך אויך אנדערע ספרים שרייבן שרייבן דערפון אויך אזוי. לאמיר צולייגן יא צולייגן דאס. כל שכן שאין עוים כלל רחמנא לצלן, עוים עמעש בכלל און מיינט איז די ערגסטע זאך בכלל, כפי ווי בשל ראש מעשה נורא מ מ חסד ער ח ש נישט זאל חס וחלילה בוא מברוך רחמנא לצלן, ס'געווען אויך ממש א שרעקליכע מעשה אויף א נארוועזש ממש א חסיד. ס'איז געווען גזירה מרשדדים צו שטיקלעך פאר נישט זאגן אמן מיט די ברכה אויף א יונגע יונגל, אויף א יונגע יונגל, wow wow נישט, ס'איז ממש געפערליך, סאו באטאם ליין איז, נישט קומען שמועסן ביים דאווענען, מען זאל טון די ריכטיגע זאך, ענד אלסא אין ענטפערן אמן, איך איך אויך לערן עפעס דערפון, און בלי נדר כ'וועל מאכן בלי נדר קבלה אויב השי ת וויל נישט, דאס איין זאך טו איך יא. איך ליין נישט קיין שום גיליון ביי חזות השץ, איך ליין די גיליון ווען ס'איז ממש ווי אזוי מ'זאגט אין ענגליש דעד טיים, כ'ליין דא און דארטען אבער בלי נדר האב איך עס סיי ביי חזות השץ נאו וועי כ'ליין כ'ליין גליונות, ס'קען ווייטער מ'מוז נאך דאווענען ענד איך האף זיין גוט בעזהשי ת, לאמיר צו ענדיגן מיט א מעשה. אויף קומען אין צהל מען האט שוין אזויפיל גערעדט וועגן דעם אין אנדערע ישיבים כפי שולחן ערוך כפי ר' חיים קנייבסקי ספר יעצט קען מען טון די אנדערע וועג יעצט מען קען שוין זאגן אזויפיל שוין אזויפיל מאל שוין סגייט ארויס פון קאפ שוין דאס באט עניוועי סאיז א גרויסע מחלה נעבעך מען מוז דאס פיקסן טאקע. די עולם יש כ אין אדם בית כנסת קדש יזכר וימונה עשרה ראשונים. חזל לערנט אונז אויס אז א מענטש מוז אלעמאל אויפוועקן פרי צו גיין צו שול, זאל ער האבן זכות צו זיין גערעכנט די ערשטע צען מענטשן פונעם מנין כפי מסכת ברכות דף מ ז עמוד ב'. פארוואס? ווייל די ערשטע צען מענטשן וואס קומען אין שול באקומען ממש די שכר וואס איז איקוועל צו צו די שכר וואס קומען נאכדעם, סאו ער קומט סאך סאך מער, און א ש זאגט אז די שכינה קומט אראפ קומט ווען מענטשען דאווען מיט צען מענטשען זענען צוזאמען קומען, שוין, די ערשטע צען מענטשען וואס קומען זייער איז אויף די קרעדיט צו צו ברענגען די שכינה אראפ, ווען ס'קומט שפעטער באקומען באקומט עפעס א מינע שכר פאר פאר דאווענען מיט די שכן ארום, אבער די ערשטע צען מענטשען האבן אונז געמאכט ממש מעגליך, און אויך די שכר וואס איז ממש איקוועל צו אלע וואס גייען דאווענען אין זיין מנין, ממש איך זע מענטשען טאג איין טאג אויס די זעלבע מענטשען וואס קומען יעדן וואס קומען טאג ברוך השם מענטשען וואס קומען אין צייט. ברוך השם איך האב זיך געזאגט א א ממש א איד וואס וואס ס'קען אמאל קומען ממש פֿינף מינוט פֿינף מינוט נאך נאך מה שגעל בו איך ובו אשרי קומט זיך אן טוט זיך אן יעדן טאג א מקוה השתבח, וואס איז געשען לעצטענס דער איד געבן מיך אויך מוסר אז איך קום ממש ביים צייטענס, מען האט אויך גערעדט טאקע אז מען מוז קומען סיי זאגט אז קומען קומען פרי הייס אין צייט קומען אין צייט הייס שוין שפעט דאס איז א זאג איך טריי מיי בעסט טאקע צו קומען טאקע אפאר מינוט פריער צו זיין אפרוען אביסל און מען זאל נישט שטיין אין שולחן ערוך אז מען מוז דארט שוין אריינלויפן ממש מיטן דאווענען מיטן פארן דאווענען אבער ס'איז דא געציילטע מענטשן וואס קומען ממש אן פון מקווה מען פוצט זיך אן מען גרייט זיך אן מיט די טלית און תפילין און וואס טוען זיי נאכדעם מען פליעט אפ די גאנצע פסוקי זמרה ס'געווען מענטשן ווען מ'רעדן וועגן א גרויסע ענין מיט שם און אנדערע אנדערע שיעור, אבער די באטעם ליין איז ווען מיר זאגן אויס אויס א מין מילה במילה די עברה פאר דעם איינער וואס דאווענט שנעל, שמונה ברכות הפסוקי דזמרה, דארף מען טאקע טשעקן צו זען צו מען קען טאקע קען דאווענען, וואס אדערווייז איז נישט יוצא, ס'איז א גרויסע גרויסע פראבלעם. דא א מעשה יעצט, ער זאגט זאגט די פסח קראון דעם בחיים מיט מעשה די פראטאגאניסט אויב דער מענטש האט געזאגט אז א נאמען דער דער פלאץ ווי דער ווען ס'איז געשען אין די טייפ אויף אין די מינע סטאר וואס ער וואס ער וואס ער האט זאל זיין מטעם הססר זאל זיין אנאנימעס אזוי די אלע די אלע אלע נאמען זיי האבן זיך געטוישט אין שומער פארק מילוואקי, א מענטש ביני בערגער האט געאונט א פורניטשער סטאר, איין צופרי, א שעה נאך דעם סטאר האט זיך געעפענט, ער האט עפעס געזען אז ס'רייכערט עפעס איז זיך געקומען צווישן די סיעמס פון די פארקעי פלאר וואס איז וואס איז אויפן פלאר, ער האט געלאפן צו די בעיסמענט צו זען וואס איז געשען, ווען ער האט געעפענט די טיר זיין געוויסע שרעק איז געשען צו אים.

און די קורטענס און די טעב און און די טישן און די דעסקס און די און די בעטלעך און און און און און די נעט טעבלס ס'איז ממש געווארן געווארן אנגעברענט, ער האט געווען ממש געלויבן צו רופן צו רופן די פייער פייער דעפארטמענט, און זיי האבן ממש געוואטשט ממש נעבעך אז די סא אז זיין פרנסה ממש האט זיך פארברענט צו די ברענט צו צו די ערד, אלע פייער פייערס נאר קענדיל זענען אנגעקומען איז ממש געבן אסאך וואסער צו די אנדערע בילדינגס צו פארמיידן די פייער פון גיין אין אנדערע פלעצער, אבער בעני'ס פורניטשער סטאר האט זיך ממש אפגעענדיגט, ס'וואלט געווען חדשים מיט פייער געעפנט די ביזנעס נאכאמאל, אפאר טעג נאך די פייער, בעני קומט צו שיעור געפרעגט, ער האט צו זיין חבר וואס זענען עס? די ווייסט דריי טעג פאר די פייער א מענטש איז געקומען צו מיך אין שול און פרעגט די קומסט אין שול יעדן טאג פארוואס קומסטו אזוי שפעט יעדן מאל פארוואס ביסט קיינמאל נישט דא ווען מען פאנגט אן שחרית ביי ברכות אדער ביי הוידו איך האב געזאגט איך האב אים געענטפערט אזוי מחוצפה נורא וואס איז די חילוק כאטשיג איך קום עניוועי

אבער זאלסט וויסן אז אסאך מענטשן האבן מיר געזאגט אז וועגן דיין מעשה זיי האבן אנגעהויבן צו קומען צו דאווענען אין צייט, עס איז ממש אין דיין זכות, און מען דארף זיין זייער אנעסט מיט זיך, טא ווען אונז קומען שפעט צו שול, עס איז ממש נישט מעגליך צו אנקומען צו די בעל תפילה און זאגן יעדע ווארט געהעריג. איך זע איך זע מענטשן אלעמאל, טאג איין טאג אויס, וואס קומען און זיי פוצן אפ די גאנצע צוקער זימער און שמעסער, און ענדיגן שמעסער אין איין צוויי מינוט, אפגעענדיגט. איך וויל צו גיין צו יענעם מענטש און זאגן, דו קענסט אזוי שנעל? פארוואס קומסטו נישט אין צייט צו דאווענען, קענסט דאווענען מער מסינוס, שטייט אין שלחן ערוך אז מ'זאל עס טון דאס, אבער ביי א צייט איך וויל שוין עפעס זאגן, זיי פוצן זיך שוין אויס פון שול, שוין. דארף זיי קומען שפעט יעדן טאג שטייט דא אונז פערן אונז אויסהערן קדיש אפאר פאר מאל און שפעט קומערס רעירלי האבן די געלעגנהייט צו זאגן קבלות אינדערפרי אבער דעס נישט סוף איך קום קען זיין אפשר סעטיספעקטארי ווען איך כאפ אן א פלאן אדער א באן אבער ס'איז נישט גענוג ווען דו דארפסט זיין צו כאפן די אייבישטער'ס אטענשאן רבותי. אייבערשטער זאל העלפן אז אין זכות פון לערנען דעם שיעור איך זאל טאקע האבן געזען פרנסה נישט יש נחת פאר מיך פאר מיין משפחה פאר אלע אידן וואס דארפן פרנסה נאר זארגן וועגן פרנסה און אייבערשטער זאל טאקע העלפן אין זכות זאל טאקע זיך לערנען צו קומען צו שיעור אין צייט יעדן טאג.